mana kamano jawinjona achiel kachiel ma tubi jakome nyathi kimirwa redio namlole odwadu achopi gotramogi kaindi kendo matut kawuoni ne chuna mondo ane ane okinja makambo nikech kuom kinde duto wasewinjo kaka ogolo chik mabende osebedo ka konyo luo ahinya kotenre kod kaka juogi mag piny dhi ei ogandawa mag Luo kaendi kendo osekonyo nyaka kabila mamoko ma thoro winjo chenro ni ahinya. Kawuono abiro kaendi mondo kija ma kambo nyisani to bende ijuogi gi pe gin kod sirikal ma margi to tendgi chal nadi e step ka step nikech Luowa kaendi wing'e maber ni wan kod jaduong' gweng' wan gi jalup ruoth Gotramogi kaendi emwang'e ni chike gi teno aye okinja makambu o jakomenya ibiro iwach maber ero kendo ibiro ka ywaruok nyosechako beti piny ero uneno ka oro nyogo piny matek kabisa matiende ni juogigi gibe gin gi migepe Mm. nitie nyaka juogi mochung' e koth kata chon ne nitie ka koth olal ero timanyogi to koro ka, ka oro nyobete piny nyiso ni juogi nye kiti maber omiyo juogi maduong' notimo reshuffling to hmm. adwa ni kwa Ramogi owinj ane kaka sirikand juogi hmm. osebet ka tiyo got Ramogi ka awinji to kit Ramogi Ajwang' hmm. ker mar juogi maluo e piny ma Kenya ng'e nitie ker mar juogi maluo e Afrika mm -hmm. ma ento go kom Sudan mm -hmm. ma i Sudan kucha be nitie got Ramogi ero e to e, kibiro Uganda mm -hmm. bende entie ka mm -hmm. ma koro rito East Africa mm -hmm. ni ogo kom Uganda mm -hmm. bade mobe nitie Tanzania area mag Owino Sirati kanyo. Ero. To i Kenya kama nogo e kom maduong' i Got Ramogi ka. Mhm. Koro nyikwa Ramogi nyaka ng'e. Mhm. Ker morito juogi mag Luo e piny ka. Mhm. Iluonge ni Ramogi Ajwang'. Mogandawa modhi pinje ma oko kata kini piny Okuyu kata piny Kisii kata ma Wakamba. To ineno gimoro kata wadu okali gi mtoka mo maber. Tiywak na ne Ramogi Ajwang', ti ni nindi got Ramogi to ne jowadu nyikwa giringo na gi gache mabeyo. Wan to nwabet nade? Wan wabet nadi? Kata kaka koro ineno kilaro loch. Ero. To nyaka iwuog mana kod juogino, en ema omako Kenya mangima. Juogi mar Ramogi no pek. Ni Jaduong' jaduong' Ramogi Ajwang'. Abe nidna maber ka kwere omoko. Eh, koro en e jaduong' mane odonjo kod oganda Luo e Kenya ka. Mhm. To kisomo Ramogi Mhm. e buk mar Sinakur Lubamba, ing'eni muma ne niyude mane higine ne kocha. E Eh, got, e got got Ramogi, Ramogi. Sudan. Aha. E, kisomo Ramogi buk mar Sinakur Lubam, Aha. achiel apar gadek nyaka apar gochiko, Ero. wuoyo kuome kama. Aha. En odonj kod ogandane e piny mantie achudhe Aha. kod otoche, Mm. kama chudhe kod otoche nochamie joge mang'eny. Mm. To kata kamano, nolo lwenyno kendo Nyasaye nogwedhe ma nyakware norit piny mangima kod pinyno. Mm. To nikech Ramogi nogo ngero, Mm. nothuond gwen ariyo ok riwi agulu. Mm. bang' loch nyakware mm. eka nyakware mani piny ma Kenya awinji noyud loch uh mhm.
-huh. mani ng'en koro mani somo sine kur lubamba ero gin gin maroteke gin mag Luanda Magere ne gisetieko tije e gin ma kogi duoge momiyo piny Luo sani kirango eh? tineno ka loch nitie mm. koro ker morito piny Luo ka nyakwara mogi luonge Ramogi Ajwang mm -hmm. to iwinjo kaka Sina Kuru Lubanga nokore Awinjo. nikech loj ni idhiga kawe ah, jalup ker ma koro luwo Ramogi Ajwang' iluongo ni Taok Ogot mano wuod Murng'ia Awinji. mane juogi ma koro jalup ker ma Ramogi Ajwang' Mm. koro waduogi prime minister Mm. man gi teko en prime minister ten man gi teko en juogi Eh. mobe ka gima ochandi Kenya ka Eh. en juogi mapek Aha. maonge ng'ama nyalo pingo wachne ma gima owacho Mm. to nyaka timre Mm. prime minister man gi teko Mm. juogi mang'iyo kaka chenro mar weche luodhi Mm. en jaduong' ng'ong odima Mm. e ng'ong odimano mane prime minister en tie got ramogi ka Eh. to osesidhe Mm. ne en ema koro nono weche mag ka Mm. omiyo juogino pek i piny ramogi ka Mm. ma kichung' mbelene Tilwar mna penjo. Ma kapo ni wach moro dwa biro ka weche moko matemo matemo kelo chochini to obire ah. mapiyo to ng'iyo eh, to en juogi ni kaka iwinjo ne en prime minister man gi teko. Mhm. En kita kiluongi be jogi. Ero. Moi Stadium Kisumo. Ero. To juogi no kong'eyo. Ero. Gino lal mna nono. Ma kichungi kichung' i bele ji ni ni faka do- i- ji- jikon mana do gibed piny Ya- i- do fa- gibed piny Eh, to juogini Ero. en opek ma kuma owuoye Ero. to ji idho nyaka wi yien to en jaro en koro juogini ochal kama nikech Ero. onyalo limo jo nyikwa ramogi moko ma madwaro telo Mm. bileke Mm. koro kidwaro telo bileko prime minister man gi teko Mm. en jaduong' marateng' Mm. to bor Mm. ma timbe ne gala gala Eh. ing'e ka jaduong' inene tineno ka timbe ne galagala to ing'eye irang ite mm. ite notemo tucho mm. to ondhong'o twiye ng'e gima twiye no e, koro kineno ithe ma koro achwich mm. kondhong'o liere to wuoyo kodi mm. ni chung' malo idhi kaw gavana ma siaya tiwo kawo ka in gadier ah, eh, eh, duogo wacho en jaduong' mane liech bende owuoyo gi thim mm. e, kamoro nalego usingu Eh. kama liech no owuoye kode nochung' tir thedho munda wandak wathedh munde Ero. to wanandi Eh. Eh, ng'o- ng'onga to ng- d- d- ng'onga ma- majuogino Eh. kane owinjo kamano to ok nowinjo gima owacho ba opati wiye gi bunde to kosego opati wi liech gi bunde to liech nowuoyo kode bochako wacho ng'at marabora ma ite otwi ondhong'ni awuoro Mm. ok opati wiya awuoro ogoyo kama kopar ndogo awuoro awuoro ng'onge wuod odima Awuoro. awuoro A- ae igire ne ka- to nyikwaye Eh. nyikwaye be nitie nikech oganda luo nyalo wacho ni to juogini Ne dako- Men- en obe kare nitie mateko ne ne malo ndo bende emomiye mana prime minister maluoni nitiere mama mane nyalo bet noluwe e koro nyikwaye e raila molo odinga awinji idong ineno ka en gi mbi mar juogino Mm. to gi jakoyo kamidiwo Mm. ma ma juogino bende dong iwinjo ka Nogo wi liech. Ero. Bu- bu liech owuoro. Awinji. Koro juogo duogo luoro kocha koro luonge no tada. Otada. Kane asenyisi ni juogi mag luo. Ero. Ng'ama onge nying ma juogi omiye. Aha. Mano podi koromo timo ang'o? Telo. Koro prime minister Eh. giwinjo. Mm. Koro jalup prime minister wi- juogi mag luo. Mm. En okore wuon ogonda. Mhm. Mano wuod Kisumu. Mhm. Haya wadhi minister mochung' ni lweny. neno ni juogi mag ogendni mamoko ok donj e piny luo mm. manego oganda ramogi ajwang' uh-huh. eh, ma oneno kaka kata ka polis obayo bunde bolwaro nyithindo adek tineno ka weche wuok matek kabisa to chung ka ochung ka jowi e ochung ka jowi ma to miyo jogo juogino koro miyo ganda luo eh. bet matek ma kata ko bat ya gas to wacho ni wano kan waka ta chu ochung gi kidi e ochung gi kidi to ngano ne go bonde koro mani dwangi ni to juogi mano juogi muchung ni lweny eh. iluonge ni Lwanda Magere wuod Kano, Mm. Kano Masidho. Ero. En ema en ema kia ng'ato gik weche lweny chande, woore gi dhaki ot, wadu dwa mayi lowo, tiywak ni juogi mag Lwanda Magere ni aye kwara. Ero. In iye michung' ni lweny, Eh. kel ikwe e dalawa ka. Tege pogwa gi jirende mwa yware go. Eh, pogwa gi jirende mwa yware go. Ero. To koro ineno ka kwe betie, omiyo ka koko ng'eny e ot, tiluongo Lwanda Magere. Jalupne nojijo teko, Eh. mano wuod Rachwanyo. Ero. En ema koro en e jalup Lu- Lwanda Magere. Ojijo teko wuod Rachwanyo no, ing'e ni obende juogi kanye yiere. Mm. To wawinjo kiwacho ni be ok en juogi mayot. Mm. Ing'e ni wasungu nochando mi nokunye kilomita achiel. Obro chier.
Eh, kodhi piny.
ma kidhi ira chuo en wakane chuth moko chako Okane ga- mak- mak kigo toch ni dwa nene Ok ine. ler ma toch ok chop kucha aya koro waduogo Ero. e minista mochung' ni weche mege thieth Awinjo. neno ni nyikwa ramogi ngima Mm. ma ka dendi rami tinyalo madho manyasi Mm. koro nyalo ringo dhi ire iluongo ni obondo mumbo wuod adenyo Mm. mano wuod sakwajigo ka Awinji. en ema manyasi ne hoso weche mang'eny mm. e, ma obende jodongo mwawuoyo mong'eye mm -hmm. to ng'e binde kaka chal to jalupne mm -hmm. iluongo ni olang'o wuoda odindo olang'o wuoda odindo ne en wuod kisumo tieng'ere mm. jo kisumo tieng'ere ong'eyo mm. kanyo tieng'ere malo ka e, wan wang'e kuma oyike makwani ka dhi kure rasiemo nigi ni ka maliende nitie eh. maliende kanyo kichung'ie eh. ai neno lokruok haya wadhi ni minister mochung' ni somo mm. E ma ka yore mege somo kaka nyithindo wang'o skul. e, Ero. Ing'eni piny luo kanye ko wang' ahinya. Nikech ng'ani ti matek, Juogi- wang' na matin. Ero. E, kata ko wang' en juogi matek one ng'eny. Mm. Juogi marango kaka nying luo ting'o malo e weche mege somo. Mm. Kendo neno ni nyithindo ok owang'o skunde e piny mar luo. Mm. En odera kang' wuod game. Odera kang' wuod game ma koro kawo migawo ma somi go tramogi ka. Ma ka nyathini kitim maber, Eh. kata ken skul manikwale penj, Mm. to ing'eni wang'ni omaku. Eh. koro iwuoyo mana ni yaye he wuod gen in ema nikelo lony ka isomo mana gen e uganda kikelonwa ka. kikelo nana ka juogi yawa yeya kik kuod wiwa nyithindo tim nadi Osom. O- osom awabire minista mochung' ni chiemo Ah, neno ni jodongo chamo juri Mogo. ing'eni ing'eni juri tinde tin iliel gilep gilep to neno ni koth apile ok lal i piny luo Ero. nikech ok pidhgiga to gin ga tie koro nitie juogi maneno ni ji Eh. ok oa e liel gi dhogi nono Eh. Mano kal tako wuod Kano. Gimoro amora ka chandi weche mege mogo gi. Achama yieng. Achama yieng. Ero. Wach mogo kata ki ai liel to kolosi. Ehe. Kata ki dhi liel tiriwo gariyo ka kech nitie ni. Ehe. Tiwuoye mana no kal tako To kia- wuod Kano. To kia iliel to- i- i- iliel to ichandi. Eh, ah, mano- Ikawo mogo. mago pod iwuoyo awuoya iwuoyo awuoya go kal tako ing'e ne en ne en nonyon iye bong'eyo ong'eyo kaka ithiedhe ong'eyo kaka ithiedhe Ero.
ka iye ginene ka ich chando to ong'eyo Eh, koro kidhi liel eh. tiwacho awacha ni ayo kal tako in eming'eyo juogi mege mege ma- mege gige michamogi Kit ma- kit kit tet ma dalani ok wang'e malong'o kaka ne otedgi to yie idonji chuny jogo thiedhi e iya e mondo giloswa koro kidhi tibro dhi maber aya kwang'iyo minista mochung' ni weche tuke awiji neno ni nying ju- juogi mag ramogi ajwang' Mhm. oting' mali weche mege tuke Mm. mano gor mahia wuod kanyamwa kogalo en mochung' e to tije ber ang'e nyikwa ramogi obende ne ong'eyo juogi marach mano juogi marach komaki Ah, ah, to omakoga jogi ting'e ne en kiko ing'e ni ko- jogi nyaka ng'e nyaka jotend gor awinji ni sama idonji get eh? to girango nitie wasigu moko madonjoga gi pien rombo to dilo juogino koro iyudo ka tich tek okinja juogi ni hinyo nyiwa juogi mako galo ni komako nyarwa maber eh. to mako wuodwa moro maber eh. ayayaya ah, ah, juogino sama omako ng'ato ting'egi gimondiki toki
gimondiki tok laweno nyisi gima juogino ma- Dak momake kodi no. ok obadha.
Ero.
adak makati onge mano juogi mar Wanere ot. ka duogo.
kamano haya koro wadhi e minista mochung' ni pith jamni Ero. neno ni jamni nitie maber e piny luo Awinji. ma kidhi nyombo ki chandni Mhm. jal ma ka jambi tho o- owuok go i dala cho- tho tiwuoyogo mano lala ka bando wuod ugenya Awinji. en ema ne en japith jamni nyo yiere nochung' ne jamni omiyo ka jamni kata kinyiewo dhiang' idhigo i dala mm. tiuluongo juok lala ka bando mm. ni a in ema ni japith i piny luo mm. onge ng'ama nopitho moloyi pitho bedi lweta eh. aye wadhi minista mochung' ni koro gik mabiro timore e piny luo e, en ma juogi mare tiyo kod ajulajulu eh. Jema kipenjo nere kaneya. Torango koni. Eh? Eh? Mano miluongo ni mboga. Ero. En wuod Uyoma. Mm. Jo Uyoma ong'eya ahinya en Otenga mboga. ka fuyo to siemo kama do tenga chung ka jiro bira bira lwar kama chung. Kama ochung'ie no.
Obende ne en gi binde mag atari. Ero. Ma ko- koki kodwa kingo ng'ato. Eh? To kwongo lwaro ginene piny. Ero. Koro mboga ni. Mm. En ema ochung' ni weche mege koro piny. Eh. To binde be nobwogo wasungu chon. Ero. Emomiyo ineno komiye migawoni. en mane musungu Ero. ba ng'ato gi bunde Eh? to eto bayi gi bilo ing'eni bunde tinyalo miso Ero. bilo to kimis Ok ine. ah, okimis haya mano gisewinjo mboga Eh. wadhi minista mochung' ni bilo mar hoso piny Ero. neno ni piny koro dhi maber ka koko dwa betie Mm. to kelo ka gik moko ok dhi kare e piny mar amoga jwang' dhano dere mon ng'ado duong' chuogi Mm. chuo bende tong' obadegi mm. tinene iluonge ni mian olando mano wuod asembo en ema koro chung' ni inyasi gin e yore mege hoso piny e, kineno ka ywaruok ber dichuo ywayo ni opanga sama oriembino tilamo mana mian wuod olando kode mian wuod olando kode to ok onyal juki botong'i nikech juogi ine nitie mm. haya minista machielo mochung' ni ywayo koth mm. ma nyosi chako tich ineno ka koro kodhi chako nyidhi piny luo piny dudo eh neno ni oro ok omako piny eh kendo en oseja- osegachako tich kata sama owuoyeni Mm. iluonge ni ng'anyi mm. en wuod kisumu ero en en wach ma koth ni noberie ahinya Mm. en koth nonyalo baro ka biro to wacho nodhi mm. to ka koth onge to jodongo dhi ire to luongo miyo nyosekete e migawoni Mm. aya wang'iyo minista mochung' ni wich teko Mhm. eh, matayo juogi mag thuondi eh. ma kidwaro lok, lokruok e piny eh. kaka ibc must go eh. jopiny ka dhi to igogi tiagas to ok ne eh. bunde muoch to gin mana kanyo Ero. ma tiagas lunge to wacho ni mae nono wane wane wadonge i ot michwake gojuok manu kwara nochama pila nanyuol ka onyuol ka wange nak lunga Eh. mani iluongo ni nyagudi wuod ogambi Mm. nyagudi wuod ogambi ni mano wuod seme Mm. eh kar kit mukai kanyo Mm. mane en mochung' ni obila Mm. mag juogi Mm. en ochung' ni obila koro mag juogi Awinji. mirieyogo piny Mhm. ma seche moko inyalo winjo ka nindo chwad ji Eh. ma ka jomoko dwa pingo juogi Eh. kata koro jakom wuoyo Ero. to ng'ato goga koko kanyo no onge Eh. Torieyo ng'ano kabisa. Ero. Ng'ato wuok kori pati ma ODM kama jo Karamogi Wuok nitie. Karamogi nitie. Odhi kuma chielo. Tipo ka ng'ato kwade matek idiere kucha. Kata moko ni winjo ga kigolo ng'wech bringe dhi Tanganyika kocha. Ero. Kata moko bende wuok wuok i party no ka ringo dhi kocha kendo pache lokre kocha ochako ringo duogo. Eh, koro nyikwa Ramogi minister mochung' nobila mag juogi iluongo ni Onunga wuod Kisumo. Ero. Ochwada adek mano ochwada auchiel. En ema koro bro dile. iweche mege juogi ka Awinji. ma ka wiyi tek Eh. to bok aduoki adwoka Eh. in kiwuok ilando oko kucha kisechamo eurobond ma kech mowuok cha Eh. ibiro ilando koni to gin giduoki kocha githuon Eh. aya wadhi mogik i minista mochung' ni weche meg ohala man kod juogi luo mag ohala Mm. manyalo chido chuny luo gi chamo rech mowuok China. Ero. Eh, en ma koro en kanyo ma ka rech odonjo Kisumo moa China. Tiwinjo na kanye kwara mogi wacho ni wan gigo kwa chamga. Ma kwa ngege mane.
Ma kwa ngege mang'eny nam lolwe ka.
Eh. Ting'e ni kichung' kine ng'ano sieme ni ma kwa ngege mang'eny nam lolwe ka. Ero. Juogi ne man kode. Juogi ma wuoyo gi ji. Ero. Mano ming'a miluongo no gola wuod ayieke. Ero. En wuod Kisumo ka. Aha. E, koro mage juogi ma tayo mi penjo ma tayo sirikand Ramogi Ajwang' Mm. iwi got Ramogi ka. Mm. Koro thagruok moro amora momako nyakuo Ramogi, Ero. ting'e juogi midhiye. Aya, mana kamano, mano wach motegno jawinjo na ka sirikand juok got Ramogi wacho kotenre kod kaka sirikal mar juok Ramogi Ajwang' ne bedo e loch mage kane gipuonjo piny kaluwore kod kaka piny dhi e dak masani nyinga atobi jakoma nyathi kimirwa achako agok dodichieng' moro machielo machalo koda ma endo rite masani